Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Ministru Bartolo, Ministru Abela, Presidenti Emeriti Abela u Mifsu Bonici, Patri Dionisio Mintov, Minn qalbi lkoll insellmilkom. Inħossni onorata li għal darb'oħra qed nippresiedi ċ-ċeremonja tal-għoti tal-Premju Papa Ġwanni 23 għat-Tjubija. Għaddiet sena oħra minn meta ingħata l-premju 'l Dylan. Din is-sena għandna żagħżugħ ieħor. Żagħżugħ li wkoll jgħix il-valur tat-tjubija kuljum. Żagħżugħ li juri tjubija ma' sħabu kollha, iżda aktar u aktar ma' dawk sħabu bi ħtiġijiet partikolari. Illum qed niċċelebraw it-tjubija ta' Andrea Gerada, żagħżugħ li b'qalb kbira għażel li jgħin lil ħaddieħor f'kull ma jkun hemm bżonn. Andrea, minn qalbi nifraħlek għall-imħabba li turi lejn sħabek. Jiena verament kburija bik, kif jien ċerta li huma wkoll imkabbrin bik il-ġenituri tiegħek, sħabek tal-iskola kif ukoll l-għalliema tiegħek, flimkien mal-Kap tal-Iskola, Sur Joseph Ellul. Int qed tagħmel unur lill-iskola tiegħek, il-Kulleġġ Santa Margerita Skola Sekondarja għas-Subien ta' Bormla, u bl-għemil tiegħek urejt kif aħna lkoll għandna nġibu ruħna ma' xulxin. Kif għadna kemm smajna, din l-imġieba sabiħa ta' Andrè mhix okkażjoni ta' darba, iżda Andrè ilu minn età żgħira jgħin lil kull min ikollu bżonn. Smajna wkoll li Andrè mhux biss qalbu tajba, iżda b'għaqal li ma bħalu ma jonqos milli jwettaq dmiru fl-istudji u d-dmirijiet tiegħu fl-iskola. Sirt naf ukoll li André huwa sportiv u smajna hawnhekk ukoll u ħajjar lil sħabu jieħdu sehem fl-isports, xi ħaġa sabiħa ukoll. Dan kollu jirrifletti x'valuri kbar u sbieħ għandu André. Jirrifletti wkoll it-trobbija mill-aqwa li l-ġenituri tiegħu tawh. Xi tħejjija sabiħa għall-ħajja ingħatajt, għażiż André. X'hemm isbaħ milli tkun taf tħobb? X'hemm isbaħ minn trobbija tajba? U allura rrid nirringrazzja minn qalbi lilkom Sinjuri Ġerada, il-ġenituri ta' Andrè, ta' di trobbija mill-aqwa li tajtu lil dan l-għażiż żagħżugħ Malti Andrè. Grazzi lilek, għażiż Andrè, ukoll li rriflettejt il-valuri tal-ġenituri tiegħek permezz t'għemilek. Int verament mudell għal sħabek tal-klassi u għalina l-kbar ukoll. Dan l-avveniment ta' kull sena jfakkarna li jridu jkunu l-iskejjel tagħna li jservu bħala ċentri għall-edukazzjoni għall-paċi fi ħdan is-soċjetà Maltija. Trid tkun l-edukazzjoni għall-paċi u l-edukazzjoni għat-tjubija li tiżra' ż-żerriegħa tad-dinjità umana fil-komunitajiet tagħna. Nieħu l-okkażjoni biex nappella liż-żgħażagħ tagħna kollha jiżguraw li din iż-żerriegħa tikber b'saħħitha biex tħalli l-frott mixtieq, ħalli pajjiżna jibqa' iħaddan poplu li jkun nazzjon li jibqa' jħobb il-paċi. Liż-żgħażagħ Maltin nappellalhom ukoll biex jikkultivaw kultura ta' dinjità u rispett lejn xulxin, biex ikollna soċjetà verament inklussiva, ibbażata fuq il-valuri tar-rispett, tat-tolleranza u tal-paċi. Dan għaliex fil-ħajja mgħaġġla tal-lum faċli li n-nies iħossu li m'għandhomx il-ħin biex jifqu jaħsbu dwar dawn il-valuri. Il-pass mgħaġġel tad-dinja li qed ngħixu fiha jfisser li se tkun dejjem aktar diffiċli li nsibu ftit ħin biex niefqu u naħsbu dwar it-tifsira tal-azzjonijiet tagħna. Jeħtieġ li lkoll insibu spazju fil-ħajja tagħna, mumenti li jippermettulna nirriflettu fuq l-għażliet li nkunu se nagħmlu jew li għamilna u l-effett tagħhom fuq ħajjitna u anke ħajjet ħaddieħor. Jeħtieġ inqisu wkoll l-impatt li t-teknoloġija qed ikollha fuq ħajjitna. Illum qed inqattgħu aktar mill-ħin tagħna fuq l-internet, fejn nużaw il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali u għodda oħra diġitali biex nikkomunikaw bejnietna. Dan il-fatt jitlob minna aktar edukazzjoni dwar kif nużaw din it-teknoloġija b'mod li jkun rispettuż u dinjituż. Jenħtieġ li nitgħallmu li filwaqt li t-teknoloġija tatna l-opportunità biex inħaddmu aktar u aħjar id-dritt għall-espressjoni, iżda dan ma jfissirx li għandna d-dritt li nużawh b'mod bla regoli u bla etika. Naħseb li hemm mistoqsija importanti li jenħtieġ ilkoll nistaqsu lilna nfusna f'dan il-mument. Għaliex it-tjubija fil-bniedem saret daqshekk rari? X'ġara mit-tjubija bħala valur li jiggwida l-ħajja tagħna individwali u kollettiva? U t-tip ta' tjubija li għandi f'moħħi mhijiex waħda sentimentali jew superfiċjali, imma hija tjubija li hija valur profond. Hija l-kwalità ta' tjubija li ġġegħelna naħsbu, mhux biss fil-ħajja immedjata tagħna, iżda wkoll fil-komunitajiet fejn ngħixu, iġġegħelna naħsbu f'ħaddieħor, kif għamel iż-żagħżugħ tagħna Andrè. It-tjubija bħala valur iġġegħelna nistaqsu b'liema modi l-ħajja tagħna tista' tirrifletti l-valur tad-diċenza, tat-tolleranza u tar-rispett. Fil-ħsieb tiegħi dwar il-valur tat-tjubija jiġini f'moħħi l-eżempju li qed nagħtu aħna l-kbar liż-żgħar tagħna. U hawnhekk insellem lilek Patri Dionisio, li għal dawn l-aħħar 42 sena ħadt l-inizjattiva biex tippremja t-tjubija fiż-żgħażagħ Maltin. Int kont li waqqaft il-Laboratorju tal-Paċi li kien u għadu t-tarka għal ħafna nies b'diffikultajiet kbar u sfii soċjali li minn żmien għal żmien jitfaċċaw fil-komunitajiet tagħna. Hu b'sodisfazzjon ninnota li l-Laboratorju tal-Paċi, b'kuraġġ u determinazzjoni li ma bħalha, baqa' jimraħ f'kull rokna u qasam tas-soċjetà tagħna, biex mil-limitazzjonijiet tiegħu jisma' u jgħin u jagħmel id-differenza fil-ħajja mhux biss tal-Maltin u l-Għawdxin iżda wkoll ta' ħafna minn dawk li jaslu fi xtutna. Għażiż Patri Dijonisju, is-sabiħ tal-laborju tal-laboratorju tal-paċi narah ukoll fil-fatt li ma kontx kuntent biss li tagħti l-ħuta lil min jirrikorri għandek. Ridt ukoll tgħallel lil kull min jista' biex ikun kapaċi jistad, u b'hekk ittejjeb il-ħajja tal-individwi u l-familji, mhux biss għal jum wieħed, iżda ukoll għal ħajjithom. Fil-fatt il-Laboratorju tal-Paċi nistgħu ngħidu li huwa ċentru ta' edukazzjoni, mhux biss tal-moħħ, iżda wkoll ta' edukazzjoni tal-qalb. Minn qalbi nirringrazzjak, Patri Dijonisju, u t-tim tiegħek ta' kulma tagħmlu ma' ħutna fil-bżonn, huma min huma. Fl-aħħar nett irrid nistqarr li t-tama tiegħi hija fil-ħila taż-żgħażagħ tagħna, bħal Andrè, li kapaċi bi tjubithom iġibu aktar għaqda Aktar ftehim, aktar rispett u dinjità lejn nies li jistħoqqilhom ġustizzja u aktar paċi fil-komunitajiet tagħna, f'pajjiżna u anke fid-dinja. Nawguralkom saħħa, ġid u paċi dejjiema. Grazzi.